Tumi gu nipa eight bom. Ei! Da ko metumi ko eight. Mɛkɔ akɔtɛ wo wɔ ha akye w'abow. Mewie a, mɛsan akɔtɛ ha ako akye w'abow. Metumi bɔ atwɛdeɛ eight a day. Kyerɛ sɛ na ɔhoɔden.
Sɛ bosom no nti ne hoɔden yɛ yɛ yɛ yɛ dwale wo nnompe. Ɛna adeɛ baako a ɛwɔ mu nso ne sɛ, bosom no, wɔsɛeɛ adeɛ more sen sɛ wɔbɛyɛ adeɛ ama wo. Okay. Ɔmo sɛ adeɛ mɔɔ sen sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ama wo. Ɛna sɛ yɛwo wo ɛto so a sɛ ɔbɛware paa deɛ yi yi firi wo tiri mu. Me obi ne me nya asɛm me se meekɔ akɔ kɔ akɔku no. Me totɔ aborɔnoma ne nneɛma. Ɛno nso saa yɛsan nso bɔɔ me naked saa bi. Nti nipa no wui? Wanwu. Ɔntumi. Ɔno wɔ wɔ wɔ mmɔ nkwa na wagye nkwa. Yesu ama ho kwan a trauma agya wo. Ɔntumi nyɛ hu. Ei! Na ɛyɛ nkwa nkwa nkwaseasɛm ne Nnaadaa. Seven days nti three days na mese ah me ho bɔn dodo because mentumi nyɛ saa nti. Two days no kyerɛ yɛ nea woyɛɛ wofa. Two days no mepie abɔnten a na makɔ akɔtena fie bi anim. Fie bi a mehu sɛ obi awe awe ahwedeɛ de ato hɔ no makɔ akɔfa na mahwe. Ah! Nti na meyɛ saa. Na yɛ wɔn ma ntam. Mehyia kanko ha na ɔyɛ adwuma. Na ne yere wɔ ha. Sɛ wɔn de ne ba ha na akyea ase ha no deɛ a. Ɛdeɛ na ɛyɛ me me mu me day. mm. na wafa me he ɔsɛ ɔwɔ afuo ɛna na ɔyɛ ne garden ɔyɛ ne garden he na ɔwae ma wo ee neɛ na megye m'ani na sika no ɔtumi ma me bi na mekan na me maame ani agye hwɛ aha ho ana ɛwɔ sika sɛ mebɛ mebɛ hwɛ sika kɛseɛ ɔmaame so kamfo hwɛ na ɛyɛ ne dɛ ee na wobɛbɔ prɛ ma nse hɛn bɛ wo tu mhm. afei na abrabɔ no emu yɛ den ma me saa fɛ na wɔ fie sɛn brabra bɔ ne mu yɛ den ma 16 years na me wo First born. Ei! Mɛtumi aka wo ama wo nsa no ate ata firi mogya no nyinaa. Wɔn se wabo wabo me se me. Ɔta firi mogya no. Oh me wo mogya nguiɛ a me nya na me pɛ wo mogya me pɛ sɛ me yɛ wo adeɛ na wo hu me a na wadwane.
Yɛde anuonyam ne aseda ma Otwadiampɔn Nyankorɔpɔn Basaayɛ Adom no sɛ nnɛ wama adom bi abɔ adom so ma yɛn hoɔden. Yɛnim sɛ wo nso wo ho yɛ papaapa. Yɛma atiefo yi no akwaaba de ba KB Media platform so. We are still creating awareness day in and day out the schemes and the plans of the devil no vary, ɛkyɛngyi. Ne sɛ nti Nyame mma awieɛ mmerɛ yi ɛwɔ sɛ yɛn ani da hɔ. Ɛno nti na mekamfo Kebi Media ma wɔn sɛ mo fidie no nna ha abere biara. Follow yɛn on all social media platform, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Kebi Media. Na w'ani bɛda hɔ na wo werɛ reho. Obiara ntumi nnaadaa wo, ɔbɔnefoɔ no nso ntumi nwiaw, n'awieɛ no. Ɔkra so bɛnya nkwagyeɛ. Ɛnnɛ yɛba abɛdi nkɔmmɔ bi, yɛne sɔfo maame bi a ɔyɛ odiyifoɔ na ɛba abɛkasa. Na Nyankopɔn frɛɛ no firi abosom mu. Ne papa ne maame nom fie tiri mu sɛ na abosom a ɛtaa hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛdeɛn na ɛmaa no huu Kristo? Na Awurade ayi nneɛma bebree adi akyerɛ no ɛfa nnɛ Kristosom ne asɔfoɔ binom a Yɛhunu sɛ wɔyɛ Nyame nkorɔfoɔ nanso ebinom de nnipa bebree de wɔn kɔ ɔsɛeɛ mu. This interview mesrɛ wo hwɛ ara kɔsi awieɛ, ɛbɛyɛ series, nya aboterɛ na hwɛ kɔsi awieɛ. Yɛwɔ English subtitles wɔ program a wohwɛ mu. Ɛni sɛ wonte Twi no a, mpakyɛw click subtitle icon no a ɛwɔ YouTube no wo kleke so a wobɛnya English subtitles no na wo readi along na wo nso woate dwumadi yi ase. Medin de Minister K. Blessing, metwaa me ho aba, sɛ meba a yɛbɛtoa so. Wɔ bere akwantu yi mu no, nsatia nyinaa nyɛ pɛ. Nyame adom, ebinom redi yie. Saa ara nso na ebinom nso brɛ ansa wɔadi. Ne saa nti, sɛ Nyame ato wo nsam na wopɛ sɛ wode bi boa mmɔborɔfoɔ, awusia, anyanka,

one four four eight eight eight KB Media Foundation together we rise.
Nyame nhyɛ abusuafoɔ, nyame nhyira so wato bo ase atwɛn. Mame nkɔ na mene yɛ maame nkɔ kasa. Maame, akɔ aba.
Na mpom te sɛn?
Kristo Yesu adom, me ho yɛ.
Yɛda Awurade ase. Na wo din paa de sɛn?
Pakyɛw me din paa deɛ frɛ me Prophetess Lady Ankansa. Ok ɛɛm sɛnea wo nsɛm yi si teɛ ne emu yɛ duru sɛ fɛ ntiri mibisaa saa asɛm yi sɛ wo hyɛ atiefoɔ bɔ sɛ nsɛm a wo bɛ ka nyinaa yɛ nokorɛ turo doɔ a wo de w'ani ahunu a Nyankopɔn ada no adi akyerɛ wo nfa bi nka ho nfa bi nfam ho. amma atiefo ho. Yɛmfa bi nka ho. Esiane sɛ Bible se ɔtorofoɔ bi agya ne ɔbonsam, na ɔtorofoɔ biara nso nkɔ heaven. Me nso mete hɛ hell paa deɛ menyɛ ready sɛ mɛtu me nan asi hɔ. Nti me mmɛgu obi anim ase, me mmɛdi obi ho ntorɔ. Deɛ Yesu Kristo ayi akyerɛ me no, ɛno na mɛba abɛka. Ok, nti yɛnhwɛ wo background kakra. Ansa na wobɛhu Kristo no, deɛn na na wowɔ mu? Yɛhwɛ wo background kakra. Number one, deɛ ɛdi kan no, me maame yɛ ayigbenni. Ɔfiri Togo. Okay. Kuchime, Ga, Ga Fagbenyo village, Okay. ɛhɔ na ofi.
Okay. Na me papa yɛ Asantini, Oho. ofiri Amankyea, Oho. ɛhɔ na ofi. Na yɛbɛwo no, m'ani fieɛ no yɛwo me to abosomfie. Nti bosom a na yɛsom no yɛfrɛ no Trɔmɛga, ɛna Tɔgbi, Dagbi, ɛna Oh. Tɛnda bosom no. Oh. Tɔgbe edagbe no yɛ ɔwɔ. Saa ɔwɔ tententen ɛkɛseɛ bi nanka no ɛyɛ ɔno no no ɛna tɛnda bosom. Tɛnda apɛ sɛ ɔde kum obi a wosoma no. Me nana alɔnde na ɛkɔ ɛwɔ Togo hɔ no. Wobɛto wo nana no?
Me nana no ma ma ma mɛto no ba ne pictures pii a na ɔkɔ mu a yɛtwitwa no nyinaa no mebɛtoo yɛ. E, e Togo hɔ soso no ma makɔ hɔ da. Me maame de me kɔɔ sɛ yɛ fie ne abosomfie no ni. nti me nana me wɔfa m'abusuafoɔ deɛ ɛno aa na obiara som no ɛsom no me maame dressing koraa no ɛbɛtoo so na mente aseɛ sɛ ah Ghana ha ɔmo nrɛse saa baa dɛn ɔbɛyɛ na n'anufo gu so na ɔde ntomasini abɔ ne mu ne nan sisi fam ɔde bɛnante wɔ ha yɛ adeɛ saa na mente aseɛ bɛɛkyerɛ ɔde me kɔɔ Togo hɔ no na mekɔhu sɛ ɛyɛ ɔmo amammerɛ ɛyɛ ɔmo dress nti aka ne hɔ Nti wɔntumi nsesa. Ɛyɛ Togofo amammerɛ anaasɛ abusua no a mowɔ mu no. Abusua no a yɛyɛ da mu no bosom no amammerɛ nti Togo kuro no mu no Kutshi me kuro no mu deɛ bosom no ara na obiara som no nti dressing no deɛ ɛno ara nti ɛno ara na yɛbɛwo ato so nti Roman asɔre wɔ hɔ me wɔ fa ne da ano by anɔpa no ɔbɛsɔre agu nsa ayɛ abosom no ɔmo ɔmo bɛba abosom no so agu nsa nyinaa ma wo ansa na owie a wasan nso akɔ akɔyɛ ne catechies adwuma. ɛwɔ roman mu. ɛɛ roman mu. Hmm.
kuchime hɔ no. woyɛ wo wan.
yɛ wo mi wɔ eastern region across so. nti wo yan wo wɔ hɔ.
yan wo mi wɔ hɔ yɛ wɔ mi ghana ha. nfiɛ sɛ na ɔkɔ togo.
sɛ menya bɛyɛ twenty two years twenty two years ɛna mi kɔ togo. nti wonyini wɔ efie wɔ wɔ ghana ha nom no mm. na sɛn na na efie wɔ si tiɛ na mo sum kristu ana wɔsɔ na mo sum sɛm na. ne yɛ sum trɔmɛ gan.

de baa Ghana ha. Enti no, ɛno ara na ɔkɔ so. Wɔfa no. Me wɔfa no. Ɔde bi firi hɔ baa Ghana ha. Nti ɛno ara na ɔbɛkɔ so saa nti ɔnye ma ɛhɔ na ɔde wobɛkɔ ɔbɛwowo no yɛbɛwo ato so ɛhɔ na ɔde bɛkɔ saa nti wobɛnyini no na ɔno yɛ wo nyankopɔn hmm. baa sunday susu do a ne yɛsan so kɔ roma asɔre baa na me deɛ menim sɛ eh, yɛwɔ nyankopɔn bi wɔ hɔ nom a ɔno na ɔbɔɔ soro ne asase atum nyinaa yɛ no deɛ amen nti na me nyankopɔn ne trɔ mɛga no Nti sɛ me nam koraa na obi bisa me sɛ oh ne sika bi ayela program bi biribi bi a me sɛ hɛ trɔ ma ɛga bɛyɛ ama fast ti na metwe nipa ma no. Na wotwe nipa ma wɔfa no. Bosom no trɔ ma ɛga no. Kwana na kwana na ɛkuta ne mu wa. Me wɔfa kofi agbam no ɔno na na ɔkɔm. Ɛwɔ Ghana ha.
Ɛwɔ Ghana ha. Ɛwɔ Eastern region akorɔ so wɔ. Ɛɛ. Okay.
Nti. yɛn yɛ kɔ so yɛakɔ akɔyɛ sɛ ne church members mhm. ti me maame kɔ so yɛn yɛ kɔ so eti yɛn yɛ kɔ so no me nso meretwɛn akra ama no hmm. saa na akɔ akɔyɛ wodi bosom no ho adanse because ɔno ara na menim no yesu deɛ na menim no koraa menim sɛ din bi wɔ hɔ na metete wɔ asɔre baa na menim sɛ ɔno koraa na ɛbɔɔ soro ne asase Mate sɛ yɛse bosom no ɔmo kɔ so te sɛ ɔmo yɛ asɔre pɛpɛɛpɛ sɛ na yɛn nso yɛkɔ asɔre no. Mepɛ sɛ wo kyerɛ me nea mo kɔ bosom so a mo kɔ yɛ. Deɛ edi kan sɛ trɔ ma gan no wo sɛ wo nkɔɔ so da a wo kɔ so a sɛ me na me de wo kɔ a wo bɛ di nkan afa wo sika ɛnɛ mmerɛ mu deɛ ɛbɛyɛ sɛ five million na waka w'asɛm no nyinaa agu so deɛ wo hia nyinaa deɛ agu so nti sɛ me de wo kɔ a me wɔ fa no ɔma si dan ketewa bi wɔ hɔ ɛna bɛ si na egum. ɛna nsuo nsu fi ne ho nneɛma nneɛma bi n sɛ abosom fie deɛ hɔ nyɛ neat mhm. nti yɛyɛ dan bi na wɔn asi nti yɛde wo kɔ a yɛbɛwura ataade ɛhyɛ wo no ne yɛama ntoma si afira ne yɛde bosom ne hyire bi wɔ hɔ ne yɛde bi asisi wo nti ɛno ne yɛn nyinaa yɛkɔ a ne yɛyɛakɔ akɔdrɛse nti yɛde bɛsisi wo kɔn ne wafono ho ne wo nan ha Nguan ha sei ne wo nsa ho nyinaa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ bosom no apɛdeɛ ama no. Ɛno ɛyɛ bosom no n'akadeɛ. Ne dressing. Okay.
Saa na bosom no pɛ. Sɛdeɛ woba Jesus mu a wobɛ dress fine no. Mhm. Saa na bosom no so wokɔ hɔ nom a ne ne dressing ɛno no. Nti ɛbɛ dress wo saa. Na wo sika no a woka wo nsɛm guu so no wonka nkyerɛ me wɔ me wɔ me wɔfa no. Mhm. Wode sika no bɛto hɔ. Nti wɔbɛhwie wei sɛ bi agu hɔ nom bese ne nneɛma nneɛma nipa dompe Ka sɛɛ ka ɛho abubu nneɛma fi bi ɔbɛhwie agu hɔ na watena ase. Ɔse ɔba abɛgu afa, saa na wɔfrɛ no. Ɔgu afa. Afa, ɔbisa. Mhm.
Nti ɔno abisa na ɔno aka wa wasɛm na aka gu sika no so no. Waka akyerɛ wo. Waka ne nyinaa kyerɛ wo. Ɛyɛ nokorɛ nso. Ɛyɛ ampa nso.
Ɛyɛ nokorɛ turodoo. Ɛdu mmerɛ bi koraa me koraa na meyɛ bi because ɔmaa yɛ bese ne bi. Nti sɛ mba bɛkɔ baabi a na mabisa sɛ kwan a meba bɛkɔ no. Wɔfa deɛ no ansi abra deɛ no so. Nti sɛ ɔtena ase hwie nneɛma no gu hɔ a na wayɛ abisa. Na wayɛ abisa wabɔ wommɔ wo din wobɛka ne nyinaa agu sika no so. Nti wode kɔ a wommɔ wo din wonka w'asɛm biara. Wode sika no tɔ hɔ a na ɔno ankasa abisa trɔma ɛga no a wosowoso nneɛma. Owie a na ɔno ankasa aka wo nsɛm asɛm wei wei wei na ade baeɛ. Ɔse, Aane. Enti na metaa ka kyerɛ amanfoɔ sɛ, Sɛ obi tumi ka Ohim tasɛm kyerɛ wo a, ɛnkyerɛ sɛ ɔfiri Nyame. Ɔfiri Nyame, dabi, dabi, dabi, ɛyɛ atorɔ, bɔ wo ho fi. Yɛnka te no clear. Bɔ wo ho fi yɛ papapapapa. Yɛwɔ Nyankopɔn deɛ wɔ hɔ. Saa.
Ɔbonsam nso wɔ bi wɔ hɔ. Paa. Enti nnipa bebree kɔ baabi na nnipa no ka n'ahintasɛm. Nkurɔfoɔ bi gyina nyina, wokɔ airport, bɔ mo gyina hɔ, bi wɔ Melcom, bi gyina nyina baabi baabi, ɔhyia wo a, ɔbɛtumi aka wo bi. biara nkyerɛ wo na owie a nea ɔbɛka akyerɛ wo sɛ yɛ no hɔ na ade bɛhunu sɛ nyame na aka akyerɛ no anaa honhom fɛ bi na ɛde no yɛ adwuma ɛmu ma saa nneɛma no nnaadaa yɛn amen patro yɛn ntoa so nti no na ɛyɛ dɛn nti ɔno abɛka wo nsɛm nyinaa akyerɛ wo abɛdi adanseɛ sɛ ɛyɛ ampa nti bosom no deɛ na yɛgye ne di ɔno a ne yɛ yɛ nyankopɔn nti ɔka wo nsɛm no nyinaa wie a afei na ɔbɛkyerɛ sɛ neɛ wobɛyɛ sei wobɛtɔ apɔnkye Ho baako. Ɛhɔ no na ade bɛhu no o, wobɛtɔ apɔnkye. Apɔnkye baako, akokɔ barima baako, nketenkete no nso seven. Kɔmba. Baako, agyinamoa nketenkete seven. Ansa na wowie a wakyerɛ wo sika a wode bɛto so. Trɔmɛga no, bese wo ne no rekɔ apam a, bese na wobɛwe. Enti bese fua hɔ ma. Ti wo a obedi nka akyerɛ wo sɛ tɔ bese kora wa ma na fa bra ansa na wode aka ho. Nti wode ka ho a na wode kɔ a ɔgye sɛ wɔgye nneɛma no nyinaa wie a mmuaeɛ no deɛ na ebi nyɛ ye ebi yɛ ye because mmerɛ bi mede sister bi kɔɔ hɔ na obi awia ne sika dwadini bi a ɔkɔ akɔdi dwa ɛna akorɔmfoɔ wia nam de ne kɔɔ hɔ ɔkɔbɔɔ ka paa baae wɔn antumi wɔn hu sɛ akɔnfo awia ne sika kan ne nyinaa kyerɛ no ɛyɛ nneɛma ɛwɔ sɛ wɔyɛ nyinaa bɔ wɔn antumi ama nipa kɔ na afɛ sika no ama wɔn oh. antumi ama nti ɔbɛtumi aka ho sɛ ne nyinaa kyerɛ ɔbaa sɛ ɔbɛnya mmuaeɛ no deɛ na ɛntɛɛ nsi hmm. ɛntɛɛ nsi ɛna adeɛ ɛbaako a wɔn so ne sɛ bosom no wɔn sɛyɛ adeɛ mɔɔ sen sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ama wo okay ɔmo sɛ adeɛ mɔɔ sen sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ama wo ɛna sɛ yɛwo ɛto so a sɛ ɔbɛware paa deɛ yi yi firi wo tirim ta ɛho to pusu mfi a ae sɛ ɔbɛware paa sɛ woaware anya wo kunu deɛ ebi nsi da ɔno ankasa bɛware wo sunsun mu mmaa ne mmarima ɛwɔ abusua no mu na ɔbɛware obiara wɔ sunsun mu Bɛɛma meki attempt sɛ ɔbɛware wo a ada sɛ ɔyɛɛ wo ho adeɛ wie ya 6 months to 8 months bɛɛma no bɛwu anaasɛ mo start atotɔ nneɛma no apɛ no bɛɛma no bɛwu oh! sɛ neɛ wo ne ne bɛwowo saa na ɔnyɛ wo ho adeɛ deɛ a ɔmɛpere ma no tena wo ho saa nti me mabusua mu no me nua ɛbaa ɛbaako tumi wo one ne ba one one one no ɔne mɛɛma tere Kɔ saa deɛ trɔ mɛga ne pɛ paa wan no ɔne mɛɛma tere. To ɔhu nipa korɔ fa bɛɛma ne ma no. Dabi mɛɛma ne nyina yɛ pa gyegye because ɔde trɔ mɛga no akyi mu nti ɔbɛ ka akyerɛ ɔsɛ me ne ɔna nyim na wa san aka akyerɛ wei wa san aka akyerɛ ɔmu nyina bɛ gye atom wei ba bɛ to sɛ wo ne wei te hɔ na wei korɛ yɛ aduane ma wei di wei yɛ aduane ma wei di wei nim sɛ me me yere no wei nso nim wei nso so nim ah ɛɛ sɛ bosom no agye me wu. na mmarima no te ne ho. a ebi si m'abusuam m'abusuam asɛm na meka me sista a medi n'akyi mmiɛnsa yɛ bi deɛ a medi n'akyi mmienu koraa so so wee ɔde maa mmarima tu ɛma mmarima tu ne gye tum wɔn nyinaa gye tum tu abɔfra ne din ɛma mmɔfra ne koraa din tumi yɛ tere barima ne bi yɛ nkrani yɛtumi frɛ bi nkradin barima baako yɛ mfantini yɛato ne din mfantini ɛsi barima bi a wɔdin ɔde ma ne ba Ɔgye tom pɛpɛɛpɛ. Nti woyɛ saa saa nnoɔma no deɛ ɛneɛ bosom no pɛ ɔnkum mmarima no but sɛ barima no yɛ serious ɔnwaree wo deɛ a ɛndeɛ mmarima hundred kɔ na sɛ ɔmo nyinaa ne ɔbɛdeda free na obiara anwale wo deɛ a ɔnneɛ ɔmbɛwo wo deɛ a ɔnyɛ ɔmo hwee but sɛ barima no meki attempt sɛ ɔba abɛyɛ ɔho adeɛ a oh ɔbɛwu yɛmfrɛ no nkɔn ho wɔn ne yɛmmɛ starting firi wo so yɛnhwɛ bosomsɛm no mu kakraa nti no Berɛ bɛn na aduru sɛ wo nso yɛkyerɛ wo? Deɛ sɛ me no me maame woo me too so, na me maame mma nyinaa nso so, me na me ne no tenaeɛ pa ara, nti me na na ɔpɛ m'asɛm, nti ɔrekɔ biara me ne no na ɛkɔ. Nti da baako mekɔɔ sukuu, na mewɔ bɛyɛ 12 years, nti mebaa fie na me maame akɔ hɔ aba. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Traormɛga no aka akyerɛ no sɛ, me me nkwa a mede baa asase yi so asi, nti meba abɛwu. Enti me nua no ma me nkwa foforo. Saa mmerɛ no na me sua nti na me ni adwene bia na me si yɔ ka kyerɛ me ma mpa mpapa ɛna ɔmo nyinaa ɛboaboa nneɛma ano ne ɛpagya me ne ɛde me kɔɔ hɔ nti ɔmo de me kɔɔ yɛ no na hɔ se me me me mfi asi deɛ Yesu de maa me no asi nti me ba abɛwu nti wɔn no ba bɛgye me asua wa ma me nkwa na me si yoo hmm. mpapa mo wɔ hɔ mo totɔ apɔnkye si yɛ kɔ akɔtwa gu akɔyɛ amammerɛ nti ɔmo bɔ me naked De me gyinaa bosom no so. Ɛyɛ yɛ amammerɛ, yɛyɛ nsuo, ayi wom, incest wom, nneɛma fi, akokɔ mogya nyinaa menom bi, ɔwɔ mogya nyinaa manom bi, wɔtɔn akɛseɛ ne nneɛma akɛseɛ sɛ yɛwowo to mu nti no. Twelve eh, eh, years.
Ɛnyɛ wo nneɛma bi a ɛɛtan. Twelve years.
Oh, na wɔtɔn no koraa bɛdi firi wɔn afra ase aa nti twelve years no kwan sɛ wa. Hwɛ na meba.
Oh, adeɛ wei na yɛ Bible kasa kyerɛ Kristofoɔ no. Wokan Second Timothy chapter three verse fifteen ba Bible se, Na obefi ne mmofraase hunu twerɛ kronkron no a ɛma ne hunu nyansa fa Yesu Kristo mu gyidie so kɔ nkwagyeɛ mu. Twerɛ nyinaa fi Nyame home mu, ɛyɛ mɛ nkyerɛkyerɛ a atɛnyie ne tenenee mu nyan, na ma Nyankopɔn nnipa yɛ pɛ a wɔsiesie no ama nnwuma pa nyinaa. Oh, akɔmfoɔ ne nkramofoɔ ne saa ɔsom ɔsom ahodoɔ no, wɔn starte de ma wɔn nkwadaa no firi wɔn mmɔfra bere mu.
wohu yesu koraa womu no nti w'ani mfiri no na wonim nyame w'ani mfiri no na bosom ne din na wonim nti bible sɛ kyerɛ akwara no kwan a wɔmfa so wɔnyi neɛ wɔ mfiri ho bɛ kristofoɔ bebree yɛ laake saa deɛ no yɛtɔ yɛn mma agyagya mu ne yɛn mmom yɛ ɛkɔ asɔre na ne ba nam titiriw asɔfoɔ yɛn mmom na saa deɛ no ha yɛ pa nti wɔn sɛ asɔfoɔ mma tae sɛe paa yɛ neglect nkwaraa no ntɛm Ka nkwarabere wɔn a na yɛfii aseɛ de Bible ma wɔn, kyerɛ wɔn Nyame asɛm ne adeɛ a, nka nkwadaa no bɛnyini no, ɛbɛyɛ den sɛ Satan bɛtumi awia wɔn. Nti yɛnsua saa adeɛ wei mfiri saa nneɛma yi a ne nkɔmmɔ a yɛdie mu paa bɛboa yɛn. Nyame nhyira bebree. Nti 12 years no yɛde wokɔ abosomfie, worɔ ho naked. Naked. Wonhyɛ hwee. Hwee, biribi abɔ so kɔɔ. Ɔno so so so so. na akɔfɛle wan wo maame koraa ɔmo yɛ ne bi wo maame a ɔwɔ wo koraa papa no yɛ ne bi ɔwɔ fa no yɛ ne bi ɔyɛ ne bi wo a bɛkɔ bosom no so biara a wokɔyɛ amammerɛ ne wei deɛ ne kɛde deɛ ɔbɛyɛ ɛna ɛnyɛ me first time so so a wɔde yɛɛ me saa no no akyire koraa me a mekaa sɛ mekɔkum obi me obi ne me nya asɛ me sɛ mekɔ akɔku no metotɔ aborɔ noma ne nneɛma ɛno so saa yɛsan so bɔɔ me naked saa bi nipa no wei wɔn Ɔntumi, ɔno wɔ, wɔ, wɔ mmɔ nkwa na wagye nkwa. Yesu ama ho kwan a, trɔ mɛga wo, ɔntumi nyɛ hu. Na ɛyɛ nkwa, nkwa, nkwaseasɛm ne nnaadaa.
Enti afei wɔyɛ wo saa wie no, deɛn bie na ɛkɔɔ so? Ti, wɔyɛ me saa wie, twitwatwitwaa nneɛma maa me mogya no bi nomee, ɛde nneɛma basabasabasa, nsufi, bese ne bi ɛde maa me, ɛde hyire ne nneɛma ɛfirafira me. Ti, akyire na wɔmaa me maame akwankyerɛ sɛ. me menyɛ sɛ bɔdamni for seven days ma mendi aduane pa menenam kurom nsu fi me nsa bi nom aduane deda fam a mensesa bi nni na ɛno na ɛbɛma me nkwa ti ɛhɔ nam sɛ mhm menyɛ because menyɛ bɔdamni asɛ ɔwɔ kenya abotire o mm. menim sɛ saa amammerɛ ɔmo taa de ma ɔmo ɛpɛ sika na obi a yɛkɔ nyɛ hwee wopɛ nkwa no
Bɔdam seven days. Seven days. Me nenam kurom ne aduane fi ma me nnwale. Nti saa nsu fi ne mogya ne nsuo no a wɔde frɛ mo de dwalee me no. Me nfa ɛno ara nenam seven days a mekɔ sukuu nyinaa nso so nti me nsan sukuu ntena fie.
Ɛyɛ te sɛ na bosonsom teɛ. Ɛyɛ wicked.
Ɛyɛ wicked ankasa.
Nti ɛkɔsi sɛn? Nti ɛkɔbaa ne saa na yɛ yɛ yɛkɔɔ fie no. Metumi yɛ two two days. Woyɛ yɛ.
Two days sɛ seven days nti three days na mesi ah me ho bɔn dodo because mintumi nyɛ saa nti. Two days no kyerɛ nea woyɛ wofa. Two days no me pie abɔnten a na makɔ akɔtena fie bi anim. Te bia me ho sɛ obi awe awe ahwedeɛ de ato hɔ no makɔ akɔfa na mahwe. Ah! Mhm. Ti na me. Na yɛ wa ma ntam.
Ɛyɛ kura me ti mu kuro na obi anim. Nti na ɔmo nim so abɔdam ana? Na ɔmo nim mmla ana meyɛ no. Ba no mo firi se wabɔ dam ampa na ampa. Sɛ me starting yɛ nkyɛn nti na me tena baabi. Okay. Ɛhɛn nti sɛ obi di to a na ma yɛ nwa akɔfa. Sɛ ebi a nsuo bi a atɔ taa hɔ na ma kɔsɛ bi anom. Na ma ba abɛ tena se. Nti me a me yɛ saa two days na me ka. Nkwasi asɛm bɛɛ ni because saa de fi wei deɛ me ntumi nyɛ. Wo nni di wo nni aduane papa bi a. Nneɛma fi asɛ bɔ dam ni. Nti me dwene ho na me se me ntumi nyɛ nti me kɔɔ fie na me kɔfɛ nsuo na me dwaleɛ. Na meka kyerɛ mma mma mma mma me sɛ dada me saa adeɛ wei deɛ mentumi nyɛ ti medware na mma me sɛ bue trɔma gan mu ledo mebɛyɛ wu mebɛyɛ wu ɛna ɔsan so tu amirika kɔɔ hɔ ti ɔtu amirika kɔɔ hɔ na ɔmo san de me kɔɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmo nim sɛ menyɛ ɔmo dea ɔmo ho ana kan kofi kofi agbam no bosom no faa ne mu kan sɛ ɛka kyerɛ sɛ ɔmo ankasa ɔmo nim sɛ menyɛ ɔmo dea baa na ɔmo trae nti sɛ masɛɛ ne dea a

na mahu sɛ dan mu hɔ no mu ɛrehyɛki ɛte te sɛ wode nsuo agu pan mu a wowo so nsuo no na wapue opue pɛ na ɛmi ntim akyekyere me wotumi nkasa mentumi nkasa nti menhu ade korɔ a ɔbaa bɛyɛ nso so mɛsan ho biam na ɔrepue akɔ nti wɔnam sa na hwan na ɛba dan mu a ne ne tirinwi rasta tiatiatia n'anim anyini paa hwan ni baa na menka nkyerɛ obiara so so saa na ɔba hwan dan mu wo dan mu anaa me ne me maame sɛ Akuraase dan mu deɛ, wo ne wo maame ne wo nuanom nyinaa ne ɛda dan baako. Ɔba dan mu hɔ. Ɔba dan mu hɔ. Bae na mehu ade korɔ a ɔba bɛyɛ. Ɔba deɛ a m'ani hu no. Bae ɔba na ɔkɔ so ɛhwɛ so a m'ani hu no. Bae ɔba bɛwura dan no mu hmm. wie a mehu ade korɔ ɔba bɛyɛ wɔ dan mu hɔ. Bae na menni nimdeɛ biara nti na mente ase. Nti ɛkɔɔ so saa nti afei a na m'ani bie. Mekɔ kɔsua adwuma. Gɛɛ bi na meebɔ tsir ama no, sɛ nna ɔyɛ ɔbɛyifoɔ ntsi meebɔ tsir no ama no a na ɔyeyɛ me, me so deɛ na m'ani yɛ den paa ntsi meyeyɛɛ no bi, me na me ho ɔden cause yɛ ɔmo adwale wo nnuro, sɛ me suoo mu sɛ yaw obi anntumi nnyɛ, wohwɛ sɛ me a megyaa hɔ mɛtumi abɔ, metumi bu nipa eight bom, da ko metumi ko eight, mɛkɔ akɔtɛw wɔ ha akye wabow, mewie a mɛsan akɔtɛ ha ako akye wabow, metumi bɔ atwɛdeɛ eight a day. Kyerɛ sɛ na ɔho ɔden. Sɛ bosom no ntsi me ho ɔden, yɛ yɛ yɛ yɛyɛ adwale wo nnompe. sesere kasa yi. Nna me ho ɔden na bosom ne honhom no nso so abɔ awura wo nti no, mɛtumi abɔ w'asɛ wo nsa, mɛka waa ma wo nsa no ate, mentee ne ma mogya ne nwunu yɛ a menya. Ti saa na ɛba bɛyɛɛ me nti na mepɛ ntɔkwa papapapapa. Police station de akye matom bi. Yàtò atum pɛ. Oh, madam aholo inspector nyinaa wodu akorɔ so bɔ me din a obiara nim me. Akorɔ so bɔ me din a sɛ ee girl no ɔpɛ ntɔkwa obiara korɛ soro me. akorɔ so sisi a obi ɛsoro me mesesa ayɛ me me me me kɔ akorɔ mo se ee wasesa ampa nam se han ɔmo nyi ni se wasesa ɔmo nyi ni ɔmo nyi ni ɔmo nyi ni oho di spɛta oh spɛta basɔ me holu no na wamo obetumi aka mɛbo ne papa ɔtomfoɔ bi kora wɔ akorɔ so ɔtenten gram ɔsɛ brɛ he ɔte wei mebo ne bɔɔ ne naked kwaakora so bi sa wɔn fɛ no akwasi ebotwe mebo ne bɔ ne ne naked ɔnɔpɛ tutututututu mimi wie na mesan so kye n'abusuafoɔ no boɔ mo wan wan wan ti kuro no mu deɛ na obiara so kɔ mu. n'abusuafoɔ na aboɔ mo. o mebo ho nyinaa megye din rough na ne yere so akɔ akɔ akɔgye aduro me so na bosom na ma m'ani meba akyire yɛ yesu fɛ na mo sɛ sɛɛ na. Ɛnne no yɛ ye ye yesu mu deɛ. Ɛna bosom no bie kɛkɛ. Ebie m'ani.
Eti mi hu sɛ sista ne deɛ aduro ɛretɔn wɔ aduane ɛno kɔ na ɛmaa mi gye ɛkɔkɔ gye din wɔ ɛwɔ akorɔ so no nti anɔpɔ ɔde aduane ne kɔɔɛ no na mene ne ko ɛmo jɔlɔf ne wei na me ɔde aduro ahyɛ aseɛ ɛwurade m'ani bie yɛ ɛna mi hu sɛ wɔatutu fam de aduro ahyɛ aseɛ nti ɔmo tɔ aduane no. Eti na mene ne kɔn na ɔno se woyɛ ɔbayifoɔ wo woyɛ ɔbayifoɔ ɛyɛ aduro na wadi na mese oh okay sɛ madi aduro deɛ a fine wo nso so mɛma obi ahu sɛ wo nso so ɛyɛ aduro na ade tɔn adeɛ nti anɔpa a manfoɔ atwa ahyia mu te na mefa ɛsɛ ka na mekɔhyɛ ne ti sɛ mɛde nkan boro ne n'abusuafoɔ nti wɔn mu suro me nti mekɔhyɛ table no ase no ɛna metu aduro no pieeɛ wotu aduro no oh, mese wodu akorɔ so a asaaman road no so wobɔ me Ɛme me din a obiara nim. Lydia, obiara na wɔfrɛ me one in town. Wɔfrɛ sɛ?
One in town. One in town. Ntɔkwa nti, obi kora mpo tumi han ma me kɔ koma no.
Ɛsɛ sɛ wokan akyɛ. Ɛbɛdi mfie bɛyɛ sɛ? Yesu frɛ me no bɛyɛ twenty years ni. Nti mefa sɛ bɛyɛ twenty two years mu. Asɛm na wokan. Asɛm na mekan. Ba akora so ɛhɔ ara na yɛda so teɛ. Akorɔ so hɔ ara na ɛda so te nti ɛhɔ deɛ obiara nim me. Akorɔ so kuro no. Baabi a meyɛɛ show no ɛhɔ ara na me maame nyinaa da so teɛ. Me maame koraa da so te hɔ a ɔretwe akra ma trɔm ɛga no koraa still. Wo maame nsakrae? Ah, m'abusua mu mepɛ.
M'abusua mu nyinaa mepɛ. Na na na wo pirikyi nkyerɛ wɔn? Mɛ pirikyi pirikyi ma wɔn koraa ka abɔ mu koraa kɔtɔ yaleɛ bɛtoo me so ma mbubu gu hɔ yaleɛ four years. Awurade gyee me. Akyire na ɔka kyerɛɛ me sɛ afei na wɔahu sɛ Yesu na afrɛ me ampa. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ akɔsra maa no. Yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ hɔ.
Yɛbɛkɔ toro mu hɔ.
Yɛbɛkɔ akɔsra wɔn. Toro mu yɛbɛkɔ hɔ.
Akora so deɛ ɔbɔ mi din o asɛm a mi kɛ obi anim. Sista na wɔn fɛ na ataa. Nya na ɔyɛ aduane wɔ hɔ. Ɔyɛ aduane wɔn fɛ no ata. Nti wotutuu fam hɔ. Metutuu fam hɔ eyi aduro na wɔde ahyɛ toa mu pie yɛ ne nkurɔfoɔ bɔ gye so na mɛkunkun agye din megye fans. Saa. Tura mɛga ama wo post anfa nye fans. Megye fans megye din. Biara bɔ bɔ sere hehe. Obi kura ɛkuma. Biara na kusi sɛ. Wɔtumi o wɔn gya ayɛ tɔ afei de adwuma ne gu yɛ sɛ mɛtu ne powers na fi hɔ. Adwuma ne gu yi. Wɔn ne meyɛ ɛbaa bɛko. Na wo ne me. Metumi gyina ɛka sɛ mepɛ obi a wɔnyɛ paa wɔ wiase paa nam ne n'afee so. Obi paa ɔmmra, obi nso ntumi mma. Ɛwɔ akoro so hɔ. Ɛɛ, wo de me kɔ aduro so a, huhum bi bɛ ɛbɛkɔ akɔpamo sɛ wɔntumi nkume. Na ɔkɔmfoɔ n'ankasa aba abɛka akyerɛ me. Ba akyire na Yesu maa me hu sɛ na ɛyɛ ɔno ne honhom na na ɛresɛvu me. Ɛnyɛ bosom no. Ɛnyɛ bosom no. Ɛka tra ma ɛga no nko adeɛ anka yɛbɛku me. Nti ne yɛ kɔkɔ pam kyerɛ ɛno no ɛkyerɛ sɛ na me yɛ nya nya nyankopɔn ba. Ba na tra ma ɛga no ɛpɛ sɛ wɔ divert me na me de saa Yesu Kristo tumi no ɛde kɔm wɔ so de yɛ adwuma. Sɛ meka saa asɛm wei da bi a mekyerɛkyerɛ adeɛ wei wɔ me nsɔre mekyerɛ mu sɛ wonim ɔbonsam ɔntumi mmɔ hwee. Dabi dabi dabi dabi.
John ten ten ɔsi owifoɔ mma gye sɛ ɔbɛwia wo akum no asɛe wo. Nti Yehowa sɛnea Nyame de ɔbɛyɛ Satan tumi hu. Na wawia na wayi so. Ohu pɛ na wawia wo. Woyɛ odiifoɔ a wɔn mu ayɛ kɔmfoɔ. Saa. Nti adwuma wɔ sɛ woyɛ ma Kristo no wɔnhwɛ yɛ na ɔdane wakɔyɛ ama no. Nti yɛwɔ adwontofoɔ bebree a Nyame ama wɔn nne. Nso ne wɔto nnwom ma ɔbonsam. Yɛwɔ nnipa bebree wɔn ho ɔfɛ nyame yɛɛ wɔn saa. Hmm. Botaeɛ ne sɛ wɔbɛtwe akara ama Kristo. Nso Satan afa saa deɛ no ɛde yɛ nea ɔno Satan pɛ. Ɛni sɛ woahu ne saa na ahu sɛ ebi a banbɔ bi wɔ so biribi na wodwene sɛ Satan na ɛbɔ ho ban a bɛka kyerɛ wo ɔboa nyɛ nokorɛ. Enti yɛmfa nhyɛ yɛ tirim. Ɔbonsam tumi mmɔ ho. Kristo Yesu na ɛyɛ adeɛ nyinaa nti yɛnkɔ back to twelve years na wonyini ba no nti wogyaeɛ no. Ti menyini ba na afei m'ani so ayɛ hyeɛ ntɔkwa pɛ ne ne mmɛɛmasɛm deɛ na ɛnyɛ agorɔ. Bosom ma woyɛ mmɛɛmasɛm nso. Ee, sɛ na me ho so so yɛ fɛ nti na meyɛ mmɛɛmasɛm nso so. Na mmɛɛma no ɔmo na ɛbɛpɛ wo, ɔmo nsuro anaa woa na wopɛ ɔmo? Ɔmo na ɛbɛpɛ me, ɛnyɛ nnipa afoafo nso so o, asogyafoɔ. Me saa berɛ no na mesua, but na mpaninfoɔ so na ɛna na ɛpɛ me. 60 years 50 years mpanimfoɔ mu wɔn bibi young young boys mpɛme ti mpanimfoɔ mu wɔn bibi no aha adan ama wɔn na ma kɔ sesa me maame ma bɛtena mu na time yɛ deda kaa mu na sika yi meegye na mebɛkan mu wɔn nti ɔma wo nni hia me ne mpanimfoɔ mu nsɛm wɔ bie na na ɛpɛ me asogyafoɔ CEOfoɔ akakraka mpanimfoɔ na na ɛpɛ me young young boys boys boys boys ɔmo wɔ mu ano ɔmo ɔmo twi pɛ pɛtro tankers. Wɔn na wɔyɛ young young boys. Na ɛho wɔ obi a ɔnni kaa a ɔbɛpɛɛ me. Nti asikafoɔ ti. Na wɔn nso so no sɛ wɔn ne wɔn hyia saa bosom no yɛ ha wɔn deɛ. Ebi kura ho dwane.
Bi ho dwane.
Bi ho deɛ. Ebi ho tọrọ mɛga ne dwane. Ada yɛ atọrọ mɛga ne ba de mu. Ɔda ne ho adi.
Bra baako na ɔwɔ ani ti ofiri nkran baa me hɔ. Ti ɔbaa me me me hɔ no na me wɔ dan na sogyani no aha dan ama me nti mhm. na me san so de yɛ mmɛɛmasɛm. Sogyani no aha dan mu atene. Ɛɛ eh, so ɔno wɔ yere na ɔbɛfa me ɔpɛ small girl ɔno anyini six six sixty years o sɛ fifty eight. Ɛsɛ ɔkɔ fɛnsi nkora. Ɛna me wɔ bɛyɛ eighteen to. Ɛɛ ɛna fifty eight years. Ɛɛ eh, mpanimfoɔ sɛ bɔ sɔmɔ sɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ na ɔmpɛ me. Eti wabɛha dan ama hɔ a wotim.
na ɔtwa mu a na wafa hɔ. na wafa na ɔde me akɔ ayi akye ase soja camp hɔ no. wokɔ hɔ nyinaa. aa makɔ hɔ saa.
mo ma kɔ gye mo ani. akɔ gye ani a ne ɔba a wadi dwa wɔ ɔdan ɛkwan yi so abɛgu fie na me maame ani agye. sɛ wiase wohu obi na wohwɛ ne ho ɔho na wobu no abɔnfin a sɛ yɛka sɛ obi asakyera mehu sɛ obi asakyera one mehwɛ nipa no me pictures wɔ ha mehwɛ nipa no pictures wɔ ha wɔn pictures wɔ ha eti young girls na mo asi so a mo nufu gyina so mo wɔ tɔn mo fi sɛ wiase yɛ mo dea ɔn bara sogyafoɔ yi na sogyafoɔ yi gatemanfoɔ nkura nti ntumi nsakyera wadwen ntumi gatemanfoɔ no yogɔtfoɔ ne adeɛ menka so mu nya nipa o but yɛwɔ abrabɔ levels ɛbɛ bi ɔkɔforo duru yɛ ebi na wɔn ntumi nduru hɔ na wɔn wu ebi na wɔn ntumi nduru hɔ o. na yɛku wɔn ato atwene. Wɔn a ɛwɔ ani kora wɔn a biribi wɔn bɔ wɔn ho ban mpo no, ebi mo tumi de wɔn gye sakawa na gas gas no wɔn na wɔn wuo, wɔn nsoro adeɛ kɔ wura ho wɔn papa panin anim a ne sɛbe obi wɔn ne bɛma ho ne afodwo no wɔn nsoro. Wɔn nsoro den. Ɛsɛ biribi hyɛ wɔn ani ase. Mesrɛ wo, woyɛ yɔn gaa, ɛhɛn nkoa no. Dwene ho yie na gyae mmamusɛm, na mfa mfasoɔ biara mmrɛ wo. Yɛnware hɔ no mu yie paa. Enti wode n'akyi kɔ barracks no na wonsuro? Oh, mensuro sɛ barracks, wohu sɛ obiara ne ne girl ne ne girl ne ne girl nti ɔno da ne kaa mu nti ɔbɛdu across hɔ a na maboaboa mmɛmɛn ho atwɛn no na wafa hɔ atena. Nti mokɔdi bɛyɛ how many days wɔ hɔ? Ebia week, two weeks ne akɔ akɔdi wɔ hɔ. Ne ɔbaa na wama wo sika soso na wadi dwa aba abɛgu hɔ ama na wasan aba akra a mm. mehyia camp na na ɔwɔ mm. nti no aba nti sɛ ɔbɛsen akɔ hɔ deɛ a ɛne ɔmfa wo na wafa me mm, ɔbɛsen akɔ bɛma sɛ ne yere mo wɔ akra ha okay mehyia camp ha na ɔyɛ adwuma na ne yere wɔ ha sɛ ɔmo de ne ba ha na akye ase ha no deɛ a ɛdeɛ na ɛyɛ me me mu me dee Mm. No afa me he. Ɔsɛ ɔwɔ afuo.
Ɛna na ɔyɛ ne garden. Ɛna ɔyɛ ne garden he.
Ɛna ɔwae ma wo. Ee neɛ na megye m'ani na sika no ɔtumi ma me bi na mekan na me maame ani agye. Hwɛ aha ho ana ɛwɔ sika sɛ mebɛ mebɛ hwɛ sika kɛseɛ. Ɔ maame nso kamfo.
Hwɛ na ɛyɛ ne dɛ ee na ɔbɛyɛ bɔ pere ma nsɛn. Ɛde sika sɛ eba a wonim nyankopɔn. Na wakɔ no waba ɔde bɔɔde abɛgu hɔ so gyane abɛfi abɛkyea wo. Ade kyea bɛrima foforɔ wei ne yɛ ma ne sika. Metumi boro mmarima no bobɔ bi asom nyinaa sɛ wɔnkɔ wɔnkɔ. Ei! Meka sɛ ma me sika a mɛma wo, wode sika no bɛba. Wonyɛ a mɛboro wapaapae w'asom sɛ me ne w'agya no a bɛda fam aso aa. Saa na na wɔyɛ. Awurade!
Jesus Christ! Ɛsɛ mmarima no koraa bosom no hyɛ fam adwene. Ɛgyimi wɔn ma wo.
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wondi awerɛhoɔ bi a w'ani bɛka hɔ na wakɔ so atenam sɛ wo bra na abɛkɔ akɔka sɛ wokɔpɛ mmoa ba ɛdu mmerɛ a wobɛka sɛ wopɛ awaleɛ no a sɛnea ɔbɛtwetwe mpena wowo nti bɛwotu
hɛn bɛwotu mhm. afei na abrabɔ no ɛmu yɛ den ma me mhm, saa na wɔ mfie sɛn ɔtu ne deɛ 16 years na mewɔ first born hey! 18 years na mewɔ me second born
nyame agye wo ɛna wosi mu ntam papa ah, sisi years ne wate ah, ahoma no wate ahoma no
awurade ɔbonsam nyɛ o satan nyɛ o satan nyɛ o ɔbɛsɛe ɔbɛpira ɔbɛtete w'abrabɔ apansam na wode n'akyi Yɛyɛ yɛ kɛn obi sɔre kyena kɔ bosom so. Ɛne nka ɔbɛbrɛ papa. Bosom bi ɔmo tiri mu dɛn? Bosom. Na ɔmo yɛ ma wo na ekyi ɔmo tiri mu ɔden. Wan ɔbɛsɛ wagu w'anim ase. Wokɔ ho fie a me maame ti mu. Kurom hɔ na wopɛ sikani a me maame a. Wobɔ ne din obiara nim no. Ɛnɛ deɛ ɔbɛdi koraa ho ayɛ den ama. Daa moto bi na ɔhyɛ mu. Ɛnɛ da moto na me maame hyɛ mu. Ɛdan a wɔte mu nsuo tɔ a ɛso nyinaa anim nso wɔda so kɔ so nso nsuo tɔ a wɔn pagya ne kɔ kɔsi baabi. So daabi me maame ankasa dan a wɔda mu kɔsi nsuo ne oh ba ne ho ɔden ɔyɛ nipa koro kurokuro wɛnti eighty plus ba ne ho yɛ de wɔn atumi nante ba ɛdan ne nwunu nti no ɛbɛtɔ agu ne so. nso still ɔda so twe akra ma no ɛda so kɔ hɔ.
sixteen years o wɔ baako eighteen years o wɔ baako nso na wa wɔ two mm. okay nti bere bɛ na ho sɛ afei nneɛma mu yɛ den ma wo. fɛ me ba ya bɛdu twenty three years no mhm. afei ne nneɛma mu asitati ɛɛyɛ den na me pa awaleɛ me mɛni ɛba bɛsi hɔ so sɛ ah me na afofoɔ nyinaa wale wale nti ɛwɔ sɛ me nso so me tumi wale baa me mpɛ mpanyinfoɔ. na mmeranteɛ anse me pɛ mpanimfoɔ na me sɛ me soso me mpɛ obi kunu nti me target a me me target yɛ ɛno no nti afei soso nsoso na me pɛ ntɔkwa pɛ nti afei deɛ sɛ meda hɔ nom ana m'ani abie sɛ me me meeko ade kye ya na abam na mako asɛ deɛ si yɛ na ebesi pɛpɛpɛ nti afei polisifoɔ pɛ ma kye me kyɛ sɛ asɛm soso a ma mako nti obi anka bi ma wo. Wei de wonyɛ nti afei deɛ na manya atan. Ɛwɔ akorɔ so. Ɛwɔ akorɔ so hɔ obiara nka ma nti afei deɛ polisi ni mi hɔɔlu ni yɛ afei deɛ wɔn nyinaa atan mi ti afei deɛ na ma start ɛɛbɔ hu soso sɛ ah, obiara atan mi. Menya yɛ ɔmo ɛnso nse mepɛ nkɔkorafoɔ nso nko ara amanfoɔ kunu mu nso nko ara afei nneɛma mu nso astate ɛɛyɛ de nti dɛn koraa na ɛkɔ so ti na mepɛ nnwom toɔ paa nti anwummerɛ bɛsɛ Seven thirty mu na mefaa bench kɔkɔsii dua dua bi ase nti na meto nnwom sɛ awurade wo mɛko adɛn na me nko a me brɛ sɛ ye dabɛn na me soro ma bɛpie pape wo ba me ko mede na menim sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ nti na medeɛ meto nnwom no
nti na merɛ ahoɔ a meeto. Ntsi wobɛkã nea ɔyɛ a ɔsakrae no, annka hɔn ansa yɛnsan nwura mu bio, na beebi a nna ɔkeka kɔ no, nna m'enyi gye ho paa. Abrabɔ bi a wɔbɔɔyɛ no, obi rehwɛ a, ɔrobɔ bi. Ntsi pɛ sɛ yewura mu yie hwɛ no nsunsuansoɔ ne nea ɛwɔ mu. Mmarima no a na wɔba no, pɛ sɛ mehu sɛ yɛ na bosom ma wɔyɛ biribi dɛm a ɛtwe wɔn anaa ɛdaadaa wɔn, na wɔyɛ yankomade bi saa bere no mu anaa? Dabi, me na menyɛ nyankomade. Me deɛ no sɛ wobɛhu me na wapɛ me. Wopɛ me wie a, wobɛte aka me so. Na biribiara a wode adware ayɛ wo ho biribiara, abosom na na ɛyɛ ma kɛkɛ. Mm, mm, mm. Sɛ me ne me nnamfofoɔ koraa pie a, yɛkɔ kɔtena ase a, mhm. me me me me na meyɛ obi a na mebu me me ho. Mempɛ yɔnyɔn boy saa sɛ fɛkyɛ na menyɛ saa. Sɛ yɛpie koraa yɛbɛkɔ akɔtena ase. Menkɔ mɛtena ase dodoɔ sɛ kaa bi apake. Sikani no waba me nkyɛn. Ɔbɛtɔ nsa ama yɛn nyinaa totɔ bi ama nnamfoɔ no nyinaa totɔ aduane na manya no. Nti na me nnamfoɔ no nyinaa sɛ me me yusu aduro. Mm. By me na menyeyɛ rituals ne wei biara.
Ɛhɛn.
Ba na menyɛ saa. Ɛna wo se ebinom obi hu eh, bosia ne dwaneeɛ. Ɛɛ Kofi.
Ofi nkran na ɛbaeɛ. Ɔso na ɔwɔ ani.
Na ɔwɔ ani. Ɛno na menim sɛ bosom na na ɛhyɛ dɛ yi ne ne ne because deɛ nti ɛkɔ baa ne saa e, saa ne sɛ ɔno na anka ɔbɛwale me. Ti meyɛ sure sɛ bosom na ehunahuna ne mma me. Ɔno ɔnware. Na ɔnware. Na wɔfi aburokyire na aba. Ɛna ɔka kyerɛ obi sɛ ɔpɛ ɔwɔ ɔbaa awale. Eti na me ne sister bi nam na ɔsi a gay yi ho yɛ me fɛ nti wawale. Ɛna ɔsi ɔwɔ mma two by ɔnware.

Ɛna ɔse ɔ ɔ wo wɔpɛ me na madamfo no de no maa me nti ɔkɔɔeɛ ɛna afei na ɔba abɛsra me na anka ɔne me aba abɛhye so ɛhɛn ɛwɔ akorɔ so hɔ no nti na anka ɔpɛ ma waleɛ nti saa da no deɛ ɛsɛ nka ɔne me ba abɛhye so. Na sogya ni ne dan mu na nam wɔ.
Ɛɛn
sɛ ɔno deɛ wagye dan no ama wo nti ɔno no wɔhia wo a efie hɔ kora no ɔba mɛkɔ akɔhyia no wɔ kwan ho. Ɔmɛ ɔnwura fie hɔ. Sogya ni no akyiri kora mpo kora na mesan so wɔ. Kadakon company panin baako soso na ɔsan yɛ Kadakon no yɛ dɛn? Ɔmo a wɔyɛ pipe, ɔmo gye wei, ɔmo wɔ kanda. Ɔmo tumi kɔ north, tumi kɔ. Na panin baako so no yɛ ɔmpena. Na nso yɛ me mpena.
Metumi kɔ, tumi bɛfa me kɔ sere mu nyinaa. Ɛyɛ wagye w'ani paa o. Ɛnde wiase deɛ.
Wafam ti na ɔmo tɔ ansa ma anom. Nsa deɛ na menim na na menom much mm-hmm. nti hwɛ sɛ na meyɛ wadeɛ a na m'ani kan mm-hmm.
m'ani da hɔ m'ani da hɔ metumi yɛ obi adeɛ ma sɛ wabo wabo wabo mese me mɛtumi aka wa ama wo nsa no ate atafiri mogya no nyinaa ɔmo se wabo wabo mese me wotafiri mogya no oh, me wo mogya nhu yɛ a menya na mepɛ wo mogya mepɛ sɛ meyɛ wadeɛ na wohu mia na wadwane saa na na nam ɛnam ɛte
Ɛna sɛ mete hɔ a na biribi aka sɛ woba bɛyeyɛ me a mekɔ fie a na afei na adekorɔ no ɛbo no bo no nti a mɛtumi asɔre meme nnidi mɛkɔ akɔtɛ hɔ a sɛ menya a wɔmmu wɔ hɔ a meme ho ntɔ me nti mɛtumi atɛ hɔ a mɛkye wa bo wa mebo wia ma yɛ next time nti na ɔwo suro nti afei deɛ obi anka me so obi ka m'asɛm na menya akɔ ɛkɔ hɔ pɛ na wabu ɛyi nkotodwe na ɔpa kyɛw sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbo no mhm. yɛmbra bag ti akoa na ɔwɔ ani nti na ɔsɛ ɔbɛwaaw ɛwɔ ba akorɔ so sɛ na ɔwɔ ani deɛ a na menim okay ntoato ɔba akorɔ so nti ɔba akorɔ so wɔ n'anwummerɛ ɔkɔdware wie nti yɛ nyinaa yɛ yɛ yɛ kɔɔ dɛm Tumi no hyɛ hɔ na ɔse buei bie mi mawu mawu na ɔse adɛn na ɔse a huhum bi aba ha tietiatia ɔtwitwam wɔ ha na ɔdi amirika na ɔpie na ɔdwane kɔɔyɛ hmm, nti ɔka sa wohu ade korɔ mehu sɛ yɛ trauma Ghana na ɔka adɛn manka hwee
ɛma me mehu sɛ ebi a bra ne yɛ ɔbɛyifoɔ sɛ trauma Ghana kyerɛ me sɛ wɔno no bɔ yɛn yɛn ho ban firi honhom bɔne ho hmm. nti bɔɛ ne dwane saa na madwene me sɛ ebi a ɔnyɛ nipa na ɔba bɛyi mpɛ nti Nna Tom Egan ehunahuna no. Saa na me m'adwen yɛɛ me. Ɛhɛn.
Nti ɔno no bɛrima no ano anyɛ biribiara. Daabi daabi nka afei na nka yɛba abɛhyɛ so. Ɛna honhom no yɛɛ saa na odwane nti afei deɛ ɔbɛsuro mi koraa nti no wamma hɔ biom koraa ɔka kyerɛ sista no sɛ me deɛ ɔntumi no ne nti na mmaa saa bere no mu no mm. na mmaa no bi hu nea woyɛ no a bɛmutumi ba wɔ hɔ ma ɔde ɔmo kɔ Sɛ ebia wɔn nso kɔpɛ biribi de apɛ mmarima anaa? Me, me deɛ ne sɛ, sɛ obi di wo bɔne a, mese bra na ko menkɔkyerɛ na kum no. Ɛhɛn, na motumi kun nipa no bi? Oh, me mu a mede wɔn kɔɛ deɛ obi yɛ anwu mmom. Na wɔn nso soso a mede wɔn kɔɔyɛ soso anyɛ yie. From Ghana, ɔntumi nyɛ adeɛ yɛ ɛyɛ ɛna sɛ ɔde nipa kɔ.
Sɛ wadaadaa wo ara ma wagye no adi. Wadaadaa wo ara ma woagye no adi. Nti saa mmerɛ na wohu obi a ɔyɛ Kristoni a na wohu? Oh, saa mmerɛ no na mehu obi a ɔyɛ ɔwɔ Kristoni a na ne ho yɛ mɛhye because sɛ mehu sɛ asɔre efoɔ korɔ mpo ɔmo agroup a mɛsɛ oh mo nkɔpɛ adwuma bi nyɛ na da biara mo akyinkyim duk eduku te hɔ ɛna hwɛ ɔmo ho bi ne ɔmo ntaadeɛ bi nti na m'adwene nkɔ ɔmo so. Nti na wo ntaade hyɛm te sɛn? Ee, apo sika le nkeya bia. Wo si pictures ni bi wa ha? Ɛbɛbrɛ wa. Yi kyerɛ yɛn. Epa kyɛ yi me me phone na ma me wa. Yi pictures ni kyerɛ yɛn.
Yɛduru pictures ni brɛ so. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛhwɛ yɛn ani so adeɛ kakra na yɛtumi te aseɛ. Nkɔmɔ a yɛredie yi, mesrɛ wo, mempɛ sɛ wobɛhwɛ na watie ne kɛkɛ. Fa toto abrabɔ ho. Deɛ wonam mu, dwo nea woyɛ. Sɛ wonnim Kristo a, wosɛe wo berɛ. W'ani mmere ho nso sɛ wobɛhwɛ Kristo no na aka akyire ama wo. Young boy, young girl. Akyɛw ebi ni.
Mm, ei, na wɔn fɛ paa o. Okay, wei kura ne no wasakra. Akyɛw mu deɛ na ma start ɛresakra. Eh, Aha na Yesu ada ne ho adi nti, nsɛ ebi so ni. Aha sɛ ekura de ne Yesu afrɛ me a. na mekɔ akɔyɛ asɔre nti na mate mpaebɔ nti aha sei na mekɔ akɔbie store ansa makɔ akɔhyɛ nkɔm abɔ mpaeɛ na ɔadrɛ te sɛ no yɛbɛduru hɔ wei susu ɛ wei susu sɛ na ɛyɛ me shop a ɛwɔ fa ei nofoɔ paa no no
ɛbini
ɛnofoɔ wagya kofisɛ Ebi so ni. Ebi so ni. Ɛsɛ na wɔn yɛ du na wɔ bɔ di paa o. Sisi akora na ma yɛ ɛkɛse. Ɛdasi wei picture wei na wɔsi twa. Wei sɛdeɛ mi si twa ne nti na ma yɛ sɛ wɔn sɛ na ma nsu na ma yɛ tia tia tia tia. Na o bere kakra nso so. Okay, na me yi na me nyɛ tum mu ba me bɛsra aso nti me gya yɛ yi no ɛna ama ma hyɛ. Ba na o bere kakra.
Na me bere kakra. Ba me ba bɛsra aso nti me gya yɛ no.

Ɛretwa guo no wei yɛ ne old old old old pictures a ɔreyiyi kyerɛ yɛn ɛwɔ ha sɛn ɔbonsam ti mu yɛ sum papapapa wei woyɛ bi a wadwene yɛ ɔsɛ ɔho ɔfɛ wiase nyinaa ɔna ɔho ɔfɛ paa the whole world ɛnso so na wonim sɛ satan wia wo ɔde wiase afɛfɛ deɛ tí wokan first john 2:15 bible sɛ mu ndɔ wiase anaa ne ma wo wiase sɛ obi dɔ wiase a Agya no dɔ nni ne mu. Ɔse nea ɛwɔ wiase nyinaa yɛ aniwa akɔnnɔ, honam akɔnnɔ, ne asetena mu ahoahoa. Mfrɛ Agya no na firi wiase. Na nea ɔyɛ Awurade a, wiase no akɔnnɔdeɛ retwam, na nea ɔyɛ Awurade apadeɛ bɛtena hɔ. Sɛ atadeɛ koraa ɛhyɛ me mpo ebi mu. Mm-hmm. Ɛno a okay. Ɛno a okay okay okay okay. Ɛsɛ kɛse na wafuna totɔ. Wotie sɛ na waforo atotɔ. Sɛdeɛ metwa no nti ahun sɛ selfie no. Waforo atotɔ totɔ kama paa wo sɛ waka wano. Hey! Saa nyɛ bɛtɛ o. Mm, oh fine, oh fine, oh fine. Okay. Nso yɛ hwan? Me babaa ne deɛ me maa kɔkɔhwɛ ɛdan no me babaa no. Me first born na me wɔ no 16 years no ɔno ni. Ɔno ni? Ɛɛ ɔno.

Ɔno na ɔbɔɔ soro ne asase. Obiara mma ɔhɔ ammɛpirikyi ankyerɛ wo, woanhyia obiara ma no anka Nyame asɛm ankyerɛ wo. Because sɛdeɛ na magye din wɔ akorɔ so hɔ yi no, sɔfo bɛn mpo na ɛbɛba sɛ ɔba abɛpirikyi akyerɛ wo? Because wopɛ ntɔkwa, me maame yi, kuro yi mu, wako ara bosom no, suban a ɔde ne faa mu no, ɛno ara. Tee maame na wako nti kuro no bɔ ne din obiara anim no ɛna me nso metoa so me nso me me maame abrabɔ na metoa so nti ne yɛ pɛ ntɔkwa paa nti no na menhyɛ dɛ ni adamfoɔ ɔmo a me me me me ɛsɛ me boro ɔmo a mhm. na ɔmo asan so asuro mi nti na ɔmo ne ma yɛ fan. Mm, na ɔfa ɔmo adamfoɔ sɛ bi ɔmo bɔ ɔmo ho ban. saa. Sɛ ɔmo suro me nti ɔmo mɛka me biom nti na mafa no adamfoɔ baa na best friend paa sɛ na me ne bi.
Nti afi na eh, wo se afi deɛ na abrabɔ na esi. Saa. Na saa ada saa na mmarima no mma bi wa na. Ɔmo bɔ o ba na mepɛ awaleɛ. Nti na ɔpɛ sɛ nka wo gya ne ho ɔmo nyinaa. Na awaleɛ yɛ me fɛ. Nti na because mmarima no ɔmo dɔɔso. wohu nea wɔn wɔn nyinaa nso so wo wɔ yere mpanimfoɔ mpanimfoɔ mpanimfoɔ nti nti me na m'ani gye sɛ nka mɛnya mebisae sɛ ɔbɛware me me ɛhɛn okay na yɛ dɛn nti ɛno ne mu na ɛmekɔkɔ fa akonnwa ɛkɔkɔ tenaa baabi baabi anwummerɛ bɛ sɛ seven mu hɔ no nti metoo nnwom no wieeɛ no mhm. ɛna metee voice voice a na ɔden abusua yɛde bɛsi ha sɛ nyame yɛ adom a ɛkyena Yɛbɛsan atoa so afiri hɔ. Afei yɛahwɛ ne past life no nti yɛbɛhwɛ nea ɛyɛɛyɛ a ɔsakyeraɛ a ɔhunu Kristo. Like na follow na share ma afoforɔ so nsa nka bi. Kabi media platform baabi wɔ wiase na yɛde brɛ wo saa bere no. Nyame nhyira wo sɛ wokɔ so hwɛ yɛn na wo share ma afoforɔ. Adom de wo nyɛ na yɛbɛsan ahyia. Mekae wo sɛ Yesu Kristo nkotoo na nkwa wɔ ne mu. Ne mu nkutoo na ahotɔ wɔ.

Saa na ɔde rekɔ akɔyɛ aduru. Ei! Me nso so na menim. Nsɔre wɔ wiase o. Ɔno so koraa wi. Ɔno nso ɔwe mmaa no bi. Ɔwe bi me koraa meyɛ loose koraa nka ɔwe.
Saa? Mm. Ara ɔfra wo kɔ ne. Me na na na me mpɛ because na ɔpɛ mmaa no de. Sɔfo na bɛdi akyire o. Asɔre wɔ no ɔpɛ sɛ ɔne me na ne ma twetwe ne ne ho ama no pulpit ne so hɔ no ti na me ne ne nna. Mekɔyɛ ɔsɔfo yi ahyɛ ne boxer shorts na wagya akeda hɔ ɛna wanom beer ne Guinness wɔ hɔ. Ɛna ɔde po no ahyɛ mu na ɔrehwɛ.
Ahee Awurade.